Kusvirana kwandakaita nabamukuru wangu, murume watete, mushure mekunge tete vashanyira vanasikana vavo kumhiri kwemakungwa uko, tete vakazondikumbirawo kuti ndizosara nabamukuru pamba apa ndichivabatsira kuita mabasa epamba akafanana nekusuka, kuwacha, kubika nekuaainira hembe dzavo dzavaienda nadzo kubasa. Musi uyu ndakabikira bamukuru wangu Chikafu chainaka chaizvo. Hazvina kubva pamuromo pawo. Vaingogara vachingoti mainini munobika, mainini munobika. Ndikati bamukuru kubika ndinobika uye futi ndinogona kubika zvese. Zvakava nemubvunzo kwavari kuti mainini vataura kuti vanogona kubika zvese. Ndezvipi zvimwe zvavanogona futi kubika zvekare? ndakasiya ndakavahenga ndokuenda kunorara zvangu a mangwana acho ndakaswera guys ndichinzwa nyere yakanga isingaiti nyere inogona kungokuurayisa kana watoshatirwa wato zvekutoshatirwa zviya zviya nyere inogona kungokuurayisa ndakatraya kubuditsa mavhidhios angu andaiona evanhu vanoita zvemasviro Guys wakanga utori moto chaiwo. Ndakanga ndatokuchidzira kuisa parafini muchoto. Beche rangu raita kunonzi govhita. Ranga razvimba rakungofema iro. Rane uturu guys. Ndakatraya kumbofaka banana kuti pamwe zvingaiti but yakanga yatoto late ende banana rairatidza kuti rairwadza. chakanga chatongoda ipo yakanga yatongo iyo chaiyo kuti ipinde izvionere mukati imomo ipedzerane nezvakanga zvavhurika zvisinei guys ndakambotraya zvese zvandinoita kuti ndikwanise kubudisa asi zvakaramba ndakazogaya zano ndabva zvangu kunogeza ndikati ko ndoita sei panapa kuti zvinhu zvangu zviite ndakarova kaminisketi guys Kairatidza kuti e, musikana atononokerwa ndekekungoti unongofugura so wotongoipinza yese imomo two minutes unenge watombo ndakapfeka zvangu kamini kangu ndapfeka kamini kangu ndakanga ndisina brugwa mukati chinhu chandaa ndakangoita ndanga ndakangoshevha zvakanaka aiwaka riri iro haro iriri remasaidhomu rakanga rakangoreberazve saizi inotenga Ndobva ndanyatsotaimira bamkuru wangu akuda kudzoka ndobva ndanyatsospray zvimajeo zvandakanga ndakaspray zvairatidza kunhuwirira chaizvo ndokugara zvangu pasofa ndichiona TV. Chinhu chandakakwanisa kuita ndechekuti bamkuru wangu achivhura door ndakangobva ndangorova 180 kudai soo semunhu uyauya ane confidence kudhara ko zvekuti ndichazonyara kuti ndibamkuru bamkuru murume ndokuvhura kwandakaita makongo bamukuru vangu achipinda. Chawa akakanisa kubata muromo ndokufamba vachienda kubedroom. Pawakada kufamba ndakabva ndati saka hamusi kundiona asi munongofungidzira kuti ndinogona kubika chete kana pana pafuti ndinogona futi kukubikai mukanaka imi two minutes munenge matobhoo Hey ndakazoona rume zvino rondijokora neziso rakanga ratoita red kuratidza kuti kana iyo yakanga yatoconnecta kudhara asi nyadzi ndodzakanga dzatongoakunda veduwee bamkuru vakatadza kuzvibata ndakangoona vakuuya pandiri zvikanzi chii chi ndikati sezvamuri kungoona manga muchiona sechii zvikanzi mainini muri kuda kundiisa pamiedzo Ndikati chinombonzi muedze chiko kupa nyama yako zvainoda. Munhu ipa nyama yako zvainoda saka inini mukuti ndikudi ndikurarama sei inini handina murume. Murikuda kuti ndiite sei. Weduwe ndakangoona bamkuru wangu chawakakwanisa kuita ndechekungobvisa tie yawakanga wakasunga ndokutora makumbo angu ndokuaisa pamupfudzi wawo. Vakatanga kudya beche guys rakanga ratoo ready for eat. Vakadya beans che guys ndikatanga kutunda veduwe musi uyu ndakatunda vasati vatomboiisa zvikanzi mainini zvamakanaka zvese nechi negambe renyu ndikati bamkuru inini tatononokerwa ngaichitongopinda iite basa rayo ndine nyota imwe isingatomboiti makutondinonokera weduwe bamkuru vakangovhura zipi zvekuti wakatanure hembe zvakakona vakangovhura zipi ndokuizvomora iyo ino ndokungoiti muu chibereko changu ndo guys ndakanzwa chibereko changu ichi chichirohwa nemboro yabamukuru ndakazosara hangu ndoti bamukuru munondiuraya bamukuru kani chii bamukuru kani Ndozvamuri izvi bamkuru bamkuru munouya kani bamkuru bamkuru bamkuru bamkuru ko ndakanga ndichataura nani bamkuru vangu vakanga vakutongorova mhata chete ko zvakanga zvauya zvega zve inini ndakangawo ndiri nyota saka ndo maitikira andakaita nabamkuru musi uyu ndichadzoka zvangu nepati two